יא, ס'ווערט שוין טונקל, איך דארף אריינכאפן, ווייל דא מופט היינט אריין נאך א תושב, יעצט קומען זיי צוריק, זיי גייען היינט אריינמופן, סאו פאר זיי קומען אן גיי איך מיך אריינ'גנב'ענען, אוה א, ברוך הבא סיינס, און מ'גייט צייגן וואסערע הויז די חשוב'ע פאמיליע פארמאגט, ס'האט זיך איינגעהאנדלט דא, סאו איך קום אריין אין די הויז, דא האט מען א ריזיגע, זעט אויס זיי גייען דא מאכן זייער דיינינג רום, אקעי, זאל זיין ווי ס'זאל זיין. א ריזיגע דאך, רחבות'דיג, און ענדס קעמער שוין ארויף גיין דא אויבן, אבער קודם גייט מען אריין דא אין די קיטשן, א נייע הערליכע קיטשן, און דא די אנדערע זייט האסטו א ביוטיפול ליווינג רום. און לאמיר ארויס גיין אינדרויסן, כ'האף מיר קענען זעהן, שוין אביסל טונקל. און דער יונגערמאן האט געקויפט די הויז פאר פֿיר הונדערט און פֿופֿציק טויזענט דאלער, א האלבע עיקער, אוי מען זעהט נישט די הערליכע גראז וואס דא איז, עכטע גראז, ביוטיפול גרין און קלין, און דא האסטו זיין נייע פול וואס ער גייט באנייען אין אפאר טעג ארום, יא ס'איז נאך ווארעם דא און מען קען נאך כאפן א שווים. און יעצט לאמיר ארויפגיין אויבן, אבער פאר מען גייט ארויף אויבן האב איך זעה איך דא אז אונז האבן נאך אפאר רומס צו גיין, אז דא א וואש רום, און דא האבן אונז די גראדזש, אוה וואו, יוטש, דריי קארס פיטן דא אריין רואיגערהייט. Wow קענסט מיר זאגן וואס א איד גייט טון מיט די הספד? ער גייט האבן רחבות, ער גייט האבן מנוחה, און ער איז נישט די איינציגסטע וואס האט דאס, האסט דא א בעטרום, נאך א רום, אונטן קען זיין א געסט רום, א ספרים שטוב, וואס נישט? און לאמיר יעצט ארויף גיין אויבן דא, און אזוי ארויף וואקנדיג זעה איך דאס. ס'זאגט עפעס. דאס ווייזט און דאס זאגט אז דער וואס האט געוואוינט דא פארדעם, פעמילי האט א מינינג, תכלית אין לעבן האט א מינינג און נישט סתם שוואויל טאג און מ'לעבט זיך אפ א לעבן. און ווען א מענטש קויפט א הויז פון אזא מענטש ווייסט ער אז דער מענטש האט געקעירט, דער מענטש האט געקעירט פאר עפעס, פאר משפחה, פאר פעמילי, פאר די הויז, און ער האט טאקע געקויפט א בארגען און א ביוטיפול הויז, ער האט ממש גארנישט געדארפט אריינלייגן אין די הויז צו האבן די הויז גרייט אויף אריינצומופן, און ברוך השם האט א ריזיגע ריזיגע הויז פאר א געלונגענע גוטע פרייז. לאמיר ארום גיין ווייטער דא צו די רומס, דא האט מען עס געקאלערט געפעינט יעלאו, און דאס קומט נאך פון די פריערדיגע אונער. און אגעין, דאס ווייזט ווי אזוי א פעמילי, אפילו ס'איז נישט אידיש, זענען זיי משפחה מיינדעד, און דאס ווייזט אז אונז לעבן ארום מענטשן וואס זענען דא פאר די תכלית פון די לעבן, נישט קיין שוואוילטאג, אוודאי א גוי איז א גוי, אבער ס'איז בארואיגט אביסל די געמיטער אז מ'לעבט נישט צווישן כוליגאנערס וואס זענען דא. און צושטערן אונזער לעבנסשטייגער. איך שטער דיר נישט און דו שטערסט מיך נישט, איך האב רעספעקט פאר דיר און דו האסט רעספעקט פאר מיר, און ברוך השם נאך א יונגערמאן האט געהאט די געלעגנהייט צו קויפן אזא ביליגע דירה וואס איז ריזיג שיין גרייט אריינצומופן, געב א קוק אויף די פלארס, נייע פלארס, ער האט נישט אריינגעלייגט קיין עקסטערע דאלער פאר די פלאר, ער האט באקומען די הויז עז איז פאר פֿיר הונדערט און פֿופֿציק טויזענט דאלער און ער האט גארנישט אריינגעלייגט. ס'דא אידן וואס זאגן זיי וואלטן געוואלט ארויסמופן צוזאמען מיט נאך אפאר אידן, סא ס'שטעלט זיך יעצט צאם א גרופע פון ארום צען משפחות, יעדער איינער וועט קויפן א הויז, זיך העלפן איינער די אנדערע דורכאויס די גאנצע פראסעס, און צוביסלעך ארויסמופן ביז זיי וועלן אהערמופן דא קיין קאסא גראנדע, אויב ווילסטו דזשוינען קענסטו רופן די נאמבער וואס איך לייג דא ארויף, און זיך איינשרייבן אויף מיין ליסט, און מיר דיך האלטן בקשר מיט די אלע אידן וואס גייען צוזאמען, סא יעדער קויפט א הויז פאר זיך, און מען גייט צוזאמען ארויסמופן. מען קען רופן פייוו טו זירא, פייוו טרי פייוו, וואן זירא פאר פייוו, עקסטענשאן וואן, און לאזן א מעסעדזש, אדער קען מען שיקן א אימעיל צו אינפאו עט קהל חסידים סי דזשי דאט קאם.